magetsi ekuno kwanenge akunesawo mazuva ano magetsi hana amboendaya apera chete takatomirira mukoma petso kuti vauye ivo anogotadza neko kupera muchingoswerera tv pamba panapa ndobasa iroro

You're the only man pano pamba. Ah, uyu kuita meni yepano. Mkoma Petso ndiwo mwana wepano apa. Ambori piko Petso? Ah, pana apa. Pana apa na mwana mkomana. Baba wangu havana mwana mkomana. Uyu mwana wa bamnini. Zvekuti meni yepano apa ina ndozvizive. Violence, violence. Ha!
Chii kona nepamba panapa? Every day kungomarana chete chete chii? Munhu wese ane marights panapa. Inini ndibvumidzei mutaure zvinondinetsa. Iwe Chelsea, chingotaura nyaya uchipedza uko. Kwete kuda kungobvumirwa bvumirwa sina basa. Inini ndichipinda basa panapa ndaiwacha hembe dzevanhu vashoma. But ezvinozvi ndakuwacha hembe dzevanhu vakawanda. But salary yangu haisi kumbowedzera wani.
Tikada kuti tiwedzere tichitepa mari. I'm just saying hazviso zvandamboti ndiri kuda ini. Saka inini ndini trouble cause here guys? Kuti waya kwangu panapa zvinhu zvabva zvatooma kudaro. Ma facts ari kutaurwa nedidi apa iri akungowachira vanhu specialize munhu riri apa iri yet hatisi kutombomwedzera kana mari. Fonerai baba wachona vawedzere mari musikana uyu. Yes, yes, yes, yes. Iye hakwasi kungozviwachira ega here haana maoko here? Panoswera uchingomuti zinu zinu zinu kudaro akakutadzira ichii nhaimi? Ah, nemarendero akaita maoko adzo. Ii, hano wachandiwe kana rikachene here yeye.
Kungoti underwear nhai guys zvakaipe pane kuti nduwe. Underwear yechirungu, nduwe chishona. Hapana kana musiyano apa. Maiwe Chelsea, unoti rakamfesa akamanduwe. Zvino akasirire here manje. Kusirira chiko chaanosirira. Imi vanhu imimika, nichandoziva panapa ka. Zvimwe zvese tingashaye zvedu but haa kwete matishu.

ini machallenges acho akundiremera ini kumkoma madi mumbodzokera mozodzoka zvenyu makura mana ndinganzi ndiri mudiki zvekutadza kugarawo pachemba apa motonditsvagira yenyu poti poti yeiko iwe tina tokutsvagira ako mapamba aunopota uchizvibvisa wega uchinorasa uko guys guys guys mababy daypers serious mfisuyu tanekorere newe tandi kana usingadi idea yemadaypers iva Wotonomugadzika mupfanha uyu pachemba coz uyu anopotsa uyu. Saka sisi Notando motosapotana ne servant muchisiya ini blood line yenyu weropa. Lil babe inani ndoshandawo justice handingambotore side rako ka uri wrong. Guys guys guys saka imi muri kuti mufesi uyu anogara angori wrong all the time chete. Nhai henyu sisi Tadi vanoita kundivenga these guys vari two ungati pane chandinovadyira panapa. Ah iwe unobhowa kugara newe iwewe. Apa udi sadza date. Unoda rakawo mari yariya. Zvino zvindakuita mama seo.
Ah. Mama so sei kwamunoita ana cheo. Singa wani makangoonda. Bamnini ka energy yandinoshandisa pakumona sadza renyu. Muzoti yakawanda sei here imimi? Ah, taura hako. Sadza ratodyiswa pana pamazano. Ukasatodya nemvura, haunokiti. Yeah.
Asi pasadza ipapo nditori ne problem napo. Nei mukoma yatsonsanangurira. Kasi kwenyu mimi mungori ma strong stuff chete. Nemiwo futi sisi tandi matova Judas. Musadaro patooma shuwa pamba panapa. Ava here ava ndive mastrong staff zvekuti akuenda kumusha vanenge vachingorova magwavha zvekuti pakubuditsa.
Hmm. I'm sure the digestion system yenyu iri strong mudhara. Ha, mama yazoshamisa sei kwedu. Watozozvionawo ka. Chero kada ukasapota, kani tozongobuda kari wrong. Mdara mangoramba ini kutora advice yangu but at least mukasodzoka zvenyu maakura aiwa mune makurizina. Ini ndikaenda ndikadzoka pana pandakura unenge watodzingwa basa kudhara iwewe. Ah, idzi dzinongogwauto zvisina basa. Achidzingwa basa nani? Plus paunodzoka ka anenge atoroorwa. Wandiudza imwe point chai chai. Chimbondiudza ka Chelsea. Une plan here? Sha, everyone ane ma plans sha. Cause munhu achitokura ka anenge achitoda kutozororwa. Ah, Sama kutotaura dza Chelsea servant panapa dzangu hadzina basa ka. Bamnini Louie, hamuna kana chiri interesting chiri mulife menyu. Tingataura dzeiko nhai? Haikona kudaro kani veduwe akura mukomana uyu haasi akupinda mulevel repuberty mutomboroone girlfriend here na mutari manje. Hede.
Bamnini ava zve girlfriend vanozviziva here ava. Vanoita zvema magazine ava ava. Ii nhaiwe Cheusi iro one rawakangoona ndorawakundipa mbiri shuwa.
Exactly mhani ata zvema magazine ndosaka ashaapinda mutoilet 24 7 arimo haabude. Anenge ari occupied mfana uyu. Ko zvakadoi peiko. Imimi don't say it like it's a bad thing. Zviraramire zvako mfana wangu. Handi unongotifadza njere dzako. Pacha pacha.
Chave ane good news.
Mukoma Petso, dzungu ndereiko? Kupinda mutangati huku yavhurirwa. Haa, vamutari manje vefeki. Nyarirai mhani uko. Tine good news dzako unotanga. Ah, iwe we fake ndiani kuye we garden boy?
Mwana wamai, lower your voice. Taura hako nyaya yako iwe sha. Reru, mareruka.
Mukuvarerutsireiko vamutarima njara? Iwe usatombomteerere zvako, hausi we fake iwe. Iwe tandi ndiwe mhandu yangu panapa iwe unongoruma uchifuridzira. Ko ndaita mhandu papiko? Inga ndiri kusaidi kwavo wani, haiko ndogumbuka kani. Nonyepedzera kuinda kudivi kwangu iwe uchindimoka nechitokuona zvangu ibvapa mani.
Ndozvakangori kamfesa aka kana kana chakanaka. Yei yei ima umani mapinda meni mumba muno iwe umani iwe ndoyozotora iwewe. Eh, koma petso hamuna kuti mazonyanyawo disrespect yacho. Mkoma petso vakutoita problem kuda kutozviona kunge baba wepano. I always tell you kana ah Ndo baba pano vamutaru manje. Haiwa get away mhani iwewe. Zvemumba muno sisi nota nota lover boy wenyu atsikira aripo panze apa. Serious?
Are you for real? Like atoripo panze apa? Imi guys ndonoona angel. Iwe Pets, akambonyatsoita sei confess wacho? Haa Tandi, watonetsa mukoma Pets, inda tondonokerwa hande sha.
Guys, ini zvepana paachambozvinzwisise nini. Angori masecret nemasecret chete chete. Ah. Wanzii kwanaye shamwari, asi pane zvauri kususpecta. Chelsea ufunge zvako ka ini i think the guy ari kuenda unoonekwa panze apo ka tsamba yaakatumira yaifanira kuuya kwandiri not kuna notando
tsamba ndeyanotando iwe une godo iwe haiwa ava mukoma ava nekubuda musaka haiwa chimbonyarara iwe timbonzwa nyaya dzevanhu vakuru louis wakofa wakazvinzwisisa zvako anyways its fine Izvozvo ndozvandisingafarire zvemunhu anongoita give up. Ko iwewe nazvinashe makazoita sei? Etwana akauya musi uno uno panapa achida kunyengera dai ndakamuramba. Nina hangu ndiri wemamagazini its okay imoita zvemujolo but mujolo vana vanenge uritokukurira iwani. Ah ko imi bamnini mungagonetswa nei zvenyu kunetswa nemagazini. Magazini haambofa akaita ex wako.

Mpesa anodzoka handingori gara nechavo
tadzoka manje mdara ebho ndiri kuzviona madzoka mdara kumwe tawirirana wacho ari ku this is exactly zvandainyatsooimajina chaizvo chaizvo akaini pangu ndapedza kai ndichiri kudei panapa shawari ndakuigira munhu wako
Ko mdara kweo zvifamba sei kwa? Inda ukusiyai ma love birds ndakuenda.
Ndiye psha. Ubone wewe. Ko mwe mutsvuku mwe musikana akapinda pa gate pinya pari ku. Dansi kureva iwewe asi muri two.
What's he? The yellow one. Haasi musikana uyu. Utsvaka mukadzi wemunhu. Haiwe mukadzi wemunhu yuramwe mukana mutsvuku so ivaiziranga mukadzi wemunhu aitonge bhebhi wani makanyeperwa bamini kana zviri zvo zvamaifunga mukadzi wemunhu paya munorohwa mukafa okay bo tomboti akarorwa saka nditaurire ka ingonomudedza two minutes ndingomuona ndobva ndabaya please sha inini kuno kudeedzera manje ah, nemuroora unoita murume wacho handidi ari very violent iwe mfesi wacho anenge achirova nyama yemwana tell me ambori kupi mfesi
trust me you don't wanna know mfesi iye kwaanoshandira netype dzenyu idzi ndachema zvangu yowe Joe iwe ndandawira mugomba ke apa all along ndaito ndaona mbabvu bhobho zvekudaro ah baba mototenda imi kuti makasika kuonera pachiri padhuze otherwise mainyudzwa imi oh but still wani siri kukubelieve okay kana akarorwa its fine ko chingoita kaningomona one minute chete yohwe nhaimi zvamutori nematrust issues tazobelieve munhu wamaona nhasi okay fine teerera unzwika ini ndandamboita hansi kukutrust kukutrust handikuti kutrust but ha haina hansi kukubelieve eh. uchitadza neiko kundibelieve nhaiwe ini ndatotumwa namwari kuti ndikuponese mm, yochiskaneoka handisi kukutenda inini Iwe kadhiri mboya aenda kubiko ndiye angatotora zvino make sense pana. Iwe uya uya atoyenda and kundiunza panapa means I'm the right person. Inini ndini cheye cheye and ndinofanira kunge nditori panapa. Mm.
Imi sisi. Mukuboti chike mimi. Ndatanga kuona nhasi. Mautanga kuti hii ndi ndifana ngendiri panapa. For what purpose? Ii wakutovenga inini sha. Ofucha ufanira kunge uchivenga inini. Ko ndambokuudzeiko? I like your hair sha. Plus your smile. Now, okay, sister. I think I'm to be honest, ka. I'm disappointed deep down. Because ndanga ndafambira ka. Ah, ndashaiwa. Sha, murume chaiye chaiye haafambire dhongi rakaora. Anoita inonzi gondo harishayi. Okay.
Saka you tell me. What do you mean by gondo harishayi? Ukuti chii? Naiwe unogoti wafambira mahara ini ndiripo sei? Ah, Sean, can buy it.
regai kufunganya pamusoro peupenyu muchadyei muchanwei Iye ari komponesi, Jesu muponesi, iye ane mhindu. Iyo chikomba tu, iyo chikomba tu. Hongo chikungoda ndizive paunosevenzera manje ndapaziva ndauya ende ndiri kutoda. Iwe shamwari iwe ndiri mugospel mudhu usada kuvhiringa mudhu yangu. Iwe shamwari chandavinga pano ifoni yangu yawakaba waitira ndikubate nhai. Naiwe shamwari ndakaba here foni yako iwe ndakaita zvekupiwa foni yako handina kupiwa uchiona here iwe. Ehe wakagashidzwa saka chii chakazokutadzisa kugashidza muridzo waifoni. Ndezvako izvo kafoni kaya ndakatokamwira ini. Hatichii mwana wangu. Tuhasha tweguru utwo. Dai wanga uri meni chaiyo chaiyo. Wasvika neaction chaiyo chaiyo. Hausi meni mani. Iwe shamwari, ndipe foni yangu. Andifarira zvokukubvisa mazino iri. Kuti uzosara ucharo tata. Tarisa kamutezo iwe. Tarisa kamuviri iwe. Bamnini, bamnini.
Inzwa kashamwari. Iwe chingosumuka katiri. Bamnini, bamnini, handirwire pa working place yangu. Vanhu vanga ndione nchita dambros nemwana mdiki akaita semi so. Demotion of character kudii kwe? Yo character kwa yakatoshata kudhara kubva pawanibira foni yangu. Yo shamwari yo, yo shamwari yo. Chibva panapa, tozve dambros izvo, tozozvita mumwe musi. Ko uchimbopedzera yangu, chingosumuka tinyatsopedzerana, tite man to man. Ko zipanapa hapana kana anobata. Iwe shamwari iwewe wawinga dzamburosi here kana kuti wawinga foni yako? Munhu fambira chinhu chimwe. Shamwari, chandafambira ifoni yangu asi ndati kana ukarambira foni yangu tochipinda tamburosi. Shamwari ka, chimira ndikupe advice panguva inoi. Munhu akakwana chaiye chaiye anofambira chinhu one. Sa driver we tractor. Iwe mani, iwe mani. Urikuedza kuti kudi iwe. Ndikuedza kuti ukuda foni yako here kana ndikuda damburusi. Shinzwa shamwari.
Iwe ndiwe uchita ndisafambire chinhu chimwe kana ndifambire chinhu chimwe. Ina handizvide zvemunhu anouya achitutuma pabasa pangu. Pandiri kusumuka panapa. Young man. Simukai baba.
Simukai. Ndizvo ndatovinga panapa. Ndikapedza kukurovai. Moni pafoni yako.
Hai, hai, hai. Problem yawaita sahwira ndeyekuya kwadoka. Handidi kurova ndisingaone pandiri kurova. Ko ndikarova panouraya. Ha, zvakufa here? Nditori ready bamni. Nokuti foni iyo yaunayo ine information yakakosha ma. Information yeiko? Mumbone chiko mukafoni kako kaya. Saka ndiudze.
Iwe waikava chipande chako usikazive kuti chipande chei? haundibvunzi mvunzo ndakubvunza mumwe mubvunzo pindura zvandakubvunza iwe shamwari iwe shamwari mufoni imo mune mapictures angu namestes ndiri kumada mapictures iwa ah, ah, uri kuti ikweyo mufoni muya mutonika information kari usifu panguva ino kudai ini ndakuenda asi mangwana ndikauya panapa ndikaona foni yangu isipo pano isipo pano
Information, information yei we baba? Ha! Kamfisa kakufa ndotoni pa password. Ndimboona kuti information yei.
Usinetsa usati waifura ndezvandoda uzive usati wandibvuma I've been losing my mind auchabuda mfungwa oh, yeah.